sagantaa da'awaa qabanii ijoollee diinii akkaan facaasaattu quraan akkaan qaraatu sababa jawwaalaa dhabaan sochii diinii dadhabdee hadha viidiyoon as ba'uu dadhabee mucaan gurbaa kun gubbaa kun nama afur gaanii arfanuu tiimii tokko tiimii ammoo waan garagaraatiin tokko sagalee shee abdusalaamiitiin tokko sagalee doktor afiifiitiin quraana qara'u Kuun illee ka raayyaan guutuu haffazee mataa qabu Iisaan nama dhiyoo tana islaamummatti dhufuu waliin daawaa guddaa irra jiru jara kanniin mee namni afurii mobaayila tokko tokko naa bitaa fi haadiin hin kaddantu jarri nuu qaraa waan biraan hojjattu jennaan kanarra jirrata akkanaati hoo nam tokko kama tokko haa danda'u amma ka nama lamaa argamee ka nama lamaatitti hin argamne waan dandeettan isinillee baarakallahu fiikum.
Lakkoofsa Eh, digdama irra Xayyiban barreessa qofa. biyya Suudii jira. Eh, Asitti danda'ama jawwaalli. Namni Achiillee fuudhi- laa biyyumaa haa argama. bitamu isin um, f- jaruma eenyuu gootanii jawwaala tokkoo bitachuu of qabdan biyyaan bitama rakkinni hin jiru. Shabakaa sha-

Allahu Samiiraa tee akbar. sammuu wallaahi sammuu sammuu Samiiraan diina kana rabbi si haa godhu. sammuu Sammuu diina kana rabbi si haa godhu. Ammaan booda isinii kenna Na- sagantaa. Isinii kenna Sammuu sagantaa. diina kana rabbi si haa godhu.
Yaadaa muraada kee rabbi si haa guutu. Rabbiin gara aanaan sunnaa rasuulaan si bulchu. Hin harraan kufin yaa bareedduu tiyya yaa magaallee tiyya. Ani haa dhufu asii hin jiru. Gartee meen dalaginii naa taa ilmaan wanaa bara si jettee is asii ati ilmaanii rabbi ilmaan saaliyaa rabbi si haa qananiisu.

Akka rabbiin biyya kana keessa mana hidhaa kana keessa hin seensifne. Kana lukaama lubbuun isaa irraa feete. Wallaahi rabbi na keessin wallaahi rabbi. Rabbiin si wal Haadhatti yaallee du'aa hin waluu haadha. keessa. Haadhatti yaallee haadhatti yaallee du'aa hin haadha. Ustaas Hiilaa asirratti. Wallaahi rabbi.
Ustaas asirratti haadhatti yaallee

Ka hidhaa jirulleen baya atillee ammaa galta. Ka beela'ellee nyaata ka dhibamellee fayyina. Amiin inshallah. Haadha tan Amiin, ta'e takka amiin. keessa jirtu tana tan dubbanne san bisimillahi. Haadha tan ta'e ta'u utuu uffisuuf barbaaddeen uffanne san ta'u duureeffachuu barbaaddee si jalaan haasofne san rabbi jannataan si haa yaadatu.

Dilbiin samii torbaa dilbiin dachii torbaa harka kaaliqaa jiraa jedhe abbo. Sii banamtee bismillaahi rabbi muraada kee sii haa ga'u. Hidhamtoota biyya suudiititti azabamaaru san du'aayii tantee tanaan rabbiin nu haa baasu. Bismillaahi muraada kan kee rabbi nu haa ga'u. Booda Amin ya Allah. Nama laman hafe amma. Nama lamaan Nama lamaa jara kana naa makamu. Lakkoofsa barreessaa issi seera. Mee fooloo fooloo na mee fooloo eenyu na fooloo eenyu na gaafate mee fooloo akka morma Isuma jirtaan keessa fooloo ofirraa wanni wanni jedhu. telefoonaan Erkoo. abbaman iyyattan Ayya. ibsa waliin dubbadha. Wama tokko eenyuun gaafatu. Simmoo Taarik atillee Ibrahim. dhiisama fooloo Taarik godhi. Ibrahim. Taarik Taarik Ibraahimii Taarik okay okay. eh, Taarik Taarik Ibraahimii ee taarik kun akkama siladdaa kana isuma fooloo godhii fooloo deebisifatillee atillee Eenyu? simboo iisaa rattaadhaa fooloo godhi atillee fooloo deebisiif lakkoofsa walii ergaa. Eenyu maqaa ishaa?
Rabbii yaada muraada Isa. siyaa. Tokkoffaa inshaallah rabbii fayyaa siyaa. Isaaf jecha keessaa wajjin dubbannaa fooloo naaf deebisii siin jedha obboleessa kiyya. Fayyaadha. Akkas inshaallah qarshii Itoophiyaa qarshii kuma kudhan niyyadhera. Jireenya gaarii akkuma isinii kan nu jettanii warra Barakallah fi. Ustaaz Arshii Ayyee. asiri barra galchi achuma wal gaa. Achuma irraa wal gaa. Ayyee Hamama inshaallah du'aayi naaf godhaa mee dalagaa itti waatu na cinqeera du'aayi naaf godhaa.

Rabbii Aamiin. kiyya waan isiin keessa jirtu keessaa yaa Rabbi ati naa baas. Allaahumma farrijhaa. Aamiin. Allaahumma Aamiin yaa farrijhaa Rabbi. min hammihaa wa Aamiin. ghammihaa. Allaahumma Aamiin. farrij hamma almahmuun mahmuumiina yaa Aamiin. ilaahi yaa Rabbii kiyya. Aamiin. Si jala qabanne ganaa teen namaa si tooftu gabrittii tan tee tana yaa Rabbi yoo isiin badii qabaatte illee situ kalaqe miskiina irra tariifi Rabbii kiyya. Aamiin yaa Rabbi. Kadhachoo beettee as seente kunoo laal si kadhachoo beettee as seente.

tokko amma hoo jennaan wama asaaba min musiibatiin ma asaaba min musiibatiin illaa bi'iznillah illaa bi'iznillah hayyama rabbiitiin malee jedhe musiibaan takka isin hin tuttuu jedhe hayyama rabbiitiin alatti rabbi irraa hayyama gaafattee dhufti musiibaan takka kanaaf hadha

Maal uumuma eenyuun namni sun?
Dubbii garii dubbiin gariin lafee nama fayyifti gariin lafee nama Naasiriin illee fooloo godhi jara arfanuu fooloo godha. Nama keessaa Fooloo isinii beekna. dubbate dubbistanii fooloo deebisaa isinillee ijoollee nama maraayyuu. An fooloo isaan godhee jira ishee. Kaalaas ganama isinii galcha. Ganama isinii galcha. Sumayyaanis kum shantam na hidhe galte.
Laakkobsaan kee akkaawuntii kee isii ergifati.
Bar dhufuuf yaala. Laa dhufuuf hin deema nama naan jiru dhaqa mana mana. Anumas manni kiyya mana nama mana nama guddaati. Akkanuma namni dhufee. Hamza baga rabbi si jaare. Yookaan komentii jedhan naan jedhee inni gaa inni daala gidee dhaqta kun gaara rafee ka'e komentii inni dubbisa gaaf tokko tokko achi takka si hatta. Hasan irraa hafe. Akkanuma namni qama dhuufaadhaaf maaliifaadhaaf akka seenu laama namni mana nama guddaa kana namni gaafa dhufu sagantaa qabatee walga'ee guyyaa tokko dhufee namarraa hobbaasee ammas akka bareedaa wayii tokko Walitti mari'atanii yaa akkamiin bira dheeyinaa nama cinqii isin isin godhuu qabdi akka karooti barbaadma barbaad irra walitti hin dhufne akka guddaa walitti dhufne waan ta'eef akka guddaa dhufamuu qaba maal namni Amma bara sagantaa san malee yaa isaa yaa dhoorasaa. Obboleessi kiyya guddaan hangafaa as keessa jira silaa kabajumaan dhufee salaamu alaikum jee na dubbisee deebi'aa miti. Keekaa ajaa'ibaa hojii kabajaadhaan laal. Akka wanni kana dhufee ol seene. Isanii achi akkana waan namni sandaa akka lafa harkisaa dhufee mana nama guddaa kana kana hubatu no. Hello,
Hello, how are you? I'm fine.